Captain Levi te chu'n lo thleng a, mahse, Kenny ten kawng an lo dang tlat avang chuan an kawng chu tawp chiang hle a. Chu kawng chu kaltlang han tum ngawt dawn se, lehlamah Kenny leh a pawl ten silai nena an lo chang ve reng avang chuan an chang chu a che dawn hle a. Chuti lai tak chuan Titan in transform thawm chu hria in an awmna pawh chu eng nasa tak chuan a rawn chhun. Mikasa chu Eren emaw tiin a lo au thawt a, mahse Eren chu ni hauh lo.

Midang pawh chu lo thleng chhun zawm ve nghal in Muangchang lo chuan Eren chu an phelh nghal mial mial a. Chu Titan chu a len tham em avang chuan an awmna hmunah chuan leng lo in an chunga lung te chu a nek la rem rum a. Eren te pawh chu lung tla chuan a delh fuh teuh hle a. An chhuah lehna hmun tur nen a dang chep vek tawh avang chuan Eren te pawh chu kil khatah chuan an ding ringawt a. Eren chuan, Titan-a insiam ngawt dawn ila, lung lian tak hian mi delh che thei lo anga, tih chuan tih ngaihna hre lo tak chuan ṭap chungin a ṭhu ta ringawt a. A bul chiah chuan damdawi um pakhat hi hmuhin ngawi reng hian a en a. Iran chuan chu damdawi chu lain a hma lamah chuan chak tak chuan a tlan phei a, midang chuan ti lo tur chuan an lo au char char. A damdawi hum lai chu seh keihin Iran chu a Titan ah chuan a in transform ve ta hmiah mai le. Mahse tuna mi chu a hma Titan nen chuan a inang ta lo khawp mai. Amah atang chuan thing zung ang tak chu rawn chhuakin awmze nei tak chuan an bulah te chuan a zam vel. Kenny leh a pawl te pawh chu tlan chhuah an tumna lamah chuan a sipai eng emaw zat chu a chan belh leh a. Chu Titan pawh chu in transform zo in a awmna hmun atang chuan muangchang in a rawn ding chhuak. Chuti rual erawh chuan an awmna hmunah chuan lung tam tak chu a lo tlak belh ve char char bawk. Army te chuan section commander han chi pawh chu pawn chu an lo chhuahpui ve mek a. Titan rawn ding tumna ringawtah pawh chuan Lei te chu nghing dawt dawt in, biak in leh thingkung te chu lei hnuaiah chuan an tla lut zel zul ang. Chu Titan chu rawn lang in, kal dan pangai pawha kal ta lo chuan Lea chuan a in hai phei a. A lena len dan lah chu Colossal Titan ai pawha lian zawk mah tur chu a ni a. Commander Arwin leh a pawl te pawh chu lo thleng in, chu Titan chu en reng in chet lak mai dan tur chu a hre bik hauh lo. Hnuai lamah ve thung chuan Mikasa leh Jin chuan Eren chu an lo buaipui ve mek a, Eren-a thil in vang khan an awmna hmun chu Eren chuan a power hmangin tha takin a veng him a. Chu thil avang chuan Captain Levi pawh chu a lawm ru hle a, a lawmna chhan tak pawh Walcott tawh zawng zawng te chu hetiang chiah hian Eren hian tha takin khar se a tih vang a ni. Chu chu a tih theih ngei pawh a ring a. Captain Levi chuan, I chhuak vat ang u, Taiten lian tak buaipui tur kan neih kha, tiin chu lai hmun chu an chhuahsan tlang a. He Taiten hi naute a hun lo taka piang ang mai hi ni a, a pian chu kim zan lo deuhin pakhatah chuan Erena a ei loh vang te pawh a nit pakhat ang chu. Colossal taiten ang chiaha meikhun nasa tak pe chhuak a ni a. An duh anga an hneih theih tak si lo ah chuan a beih dan tur pawh chu a hma aiin a buaithlak leh ta zel a. Chutiang a nih tak ah chuan wall lam pan chu an ti leh ta phawt a, chu taiten pawh chuan wall lam chu pan ve mek in eng chiah nge a thil tum niang le. A hma kan sawi tawh ang khan Founder Power Titan nei ringawt te hian an duh thu in an hmang thei ngawt lo a, Royal Blood dik tak te an ei emaw, an tawh emaw lo chuan awmzia nei thei meuh lo a ni. Founder Power thatna em em chu hun kal tawh te zuang let thei in, mi te an control thei in, an nihna tak ah chuan hun kal tawh an siam tha thei tih na a nih chu. A hnu ah chuan khua pawh chu an thleng fel ve tawh a, Captain Levi chuan Historia ka hrilh theihnghilh daih che a, hemi Titan kan thah zawh ve leh hian. Lalnu i ni dawn nia, chu chu lo hre lawk ang che tih chuan a hrilh a, midang pawh chu an lo ka hau hlawm mai. A ni reng bawk a, Historia hi Lal thisen kai dik tak niin, a ni lo hi chu Lal lukhum khum tur tuman awm lo a ni. Nimahsela chumi atan erawh chuan An hma tai tan lian tak lo kal mek chu an dah that phawt a ngai. An thil rel mek chu a har bawk a, an thu te chu in hmu lo in an in ang khum deuh pawp pawp a. Han ji pawh rawn tho chhuak pe in a ngaihdan tlem chu a rawn sawi chhuak ve a. He tai tan hian a duh ber chu mipui te hi ni in, mipui chu han sawn chhuak ngawt dawn ila, chu tai tan pawh chuan a kal dan chu sawn in Direct takin kan lamah chuan a rawn kal ve leh thei reng a, chutiang a nih chuan mipui tumah chu kan veng him thei lo ang tih chuan a rawn sawi a. Han Ji chuan a hma a Eren in Titan a control lai te chu rawn sawi chhuak in, chu Titan chu Eren hian a control theih chu ring tlat a. Eren chuan chu Titan chu kalsawn tir tum in a kut te chu vei mah se, awmzia chu nei viau lo, a hma kan sawi tawh ang khan Iran hian history hi a khawih emaw a ei loh chuan a titan power hi a hmang thei lo ni. Chu thil chu Iran leh midang te chuan an hre si lo a, kei leh ka video lo en tu te chauhin an hria tihna a nih chu. Han zing ngaih dan chu a hlawhchham chiang hle a ni. Chutiang a nih takah chuan Commander Erwin chuan mipui te chu ti chi ai miah loin Hmun him lamah sawn vek tur chuan a ti a. A zan a zan chuan mipuite chu kai tho in hmun him lamah chuan an sawn dial a, duhthlang tur dang lah awm hek lo. A tuk zingah chuan ni chhuak eng mawi tak chu a lo lang a, chung sipai te chuan Taitan an hma lo kal mek chu Laipui hmang chuan dang an lo tum dawn a ni. Mipuite an sawn kan tih khan District dangah ni lo in Taitan lo kal lohna lam tur wall lamah niin Zankhuain, Thil chu an lo puang khum char char a, chu thil chu mipuite chuan an ning tawh hle a ni. Anmahni lam pana Taitan lian taka lo kal thu an hriat chuan mipuite chu an chi ai nasa dawn si a, chu thil chu Commander Irwin chuan duh lovin Todd chu a sawi tir ta mai a. Chu Taitan lo kal mek chu Laipuiin a kah phak chin atang chuan an kap clear ta nghal zawt zawt a. An kahna te chu a hla deuh nge? An laipui mood chu chu Titan tan chuan a te mah mah zawk, awmzia chu a nei viau lo. Chu Titan chu a chet dan pa ngai tho chuan hmalam pan chuan a lo inhai zel a. Chu Titan chuan laipui kah chu haw lo chu ni bik miah lo, an kahna te chu a khem nei nuai a. Hanji chuan a thluak tha tak chu rawn vawrin Three D Mediu var gear hmang chuan chu Titan beihna tur tha tak chu a rawn siam chhuak a. Commander Arwin chuan Captain Levi leh a squad te chu an tih tur leh an awmna hmun tur hrilhin a siam rem nghal zung zung a. Midang ho pawh chuan han Zia ho chuan len lian tak chungah chuan zen bawm pawh chu an lo dah khawm ve mek a. Chu Titan pawh chuan wall chu a rawn thleng chu ni ta mai. Rawn lawn a tum leh chiah chuan vawikhat chuan a han kap tlir leh zawt zawt a. Chutah chuan chu Titan chu reh ve deuh nghal hmakin. Sipai ho pawh chu an lawm rilru ve tawh hle a, mahse chu Titan chuan khu nasa tak chu a rawn siam chhuak zui leh nghal. Vawikhat dang leh chu hnuai lam zawng chuan an han kap tlir leh zawt zawt a, mahse chu Titan chu an sir lamah chuan a lo awm zawk daih tawh. Chu Titan chuan a kut lian tak chu rawn phar chhuakin Wall ah chuan a rawn nghat a, a sak hmel chu rawn lang ta leh a rawn rinhrut phei char char avang khan a hmel leh a dul te chu a rawn hrut ral hneh hle a. Mipuiin Taitan lian tak an hmuh chu hlauin an tlan chhe nasa hle a, Gerreson pakhat chu Captain Levi chuan khawihin a phu deuh zawk a, Gerreson chuan in tih tur in ti zo tawh a, Tunah chuan Survey Crops kan rawn che ve tawh ang aw tiin lo chawl tawh tur chuan a ti a. Survey Crops te chuan hma chu han la tanin a hmasa ber atan Errand chu Titan ah chuan a in transform. An Titan beih tur chu a sat em avang chuan an mahni chu an him zawk nan tui chuan an in leih huh lawk vek a. Commander Arwin chu rawn ding chhuakin in ring rung le tih pahin flare sen chu a rawn kap chhuak a. Chu veleh, three D manoeuvre gear hmanga an hmanraw siam chhuah kha kap chhuak zui ve nghalin, chu Titan kut lehlam lehlamah chuan an kap a. A inkah bei hnu chuan, a gas chu pan vakin Titan awmna lam pan chuan an thla a. A va thleng hnu chuan a mahsa tak leh zen nawi chu innek puakin a kut pahnih chu a chan phah ta a. Chu Titan chu Muangchang chuan a rawn tlu. Commander Arwin chuan Eran tuna tia auin Eran chu a Titan form nen len lian taka an siam zen dah khawm kha rawn pu chhuakin a rawn tlan a. Eran chuan chu Titan bula thleng ve leh chuan an zen dah khawm chu chu Titan ka ah chuan peih lutin chu Titan taksa chu a puak darh ta dum mai le. Titan taksa peng te chu wall chhung lamah chuan a thlawk darh a. Commander Arwin pawh chu rawn au chhuak lehin Captain Levi leh a pawlte pawh chuan an tih tur chuan hei lo, chung Titan taksa peng hrang hrang thlawk darh te chu an chansawm vek dawn a ni. Heng Titan taksa peng lian tak tak thlawk darh te hi mipui tana hlauhawm theih avangin lei thleng hmaa an sa darh vek a ngai a ni. Historia bulah chuan a taksa peng lian tak hi rawn thlawkin Historia pawh chuan a zui chhunzawm ve nghal. Historia chuan chu thil chu sat bungin a puak darh nghal a, Amah pawh chu lei lam pan chuan a balance hlauhin a tla zui ve a. Mahse, historia chu a tlakna chu him hlauh, mipui leh sipai thenkhat te chuan an lo hual a. Historia chu rawn ding chhuakin a rawn tawng a, chung ho bulah chuan historia race a nih thu leh an lalnu a nih thu chu a rawn sawi a. Hmun dangah chuan Kenny chu chau zet hian thingbuk awmna lam chu a rawn pan ve a. A nun hlui te chu ngaihtuah letin a hmanrua chu muangchang chuan a phelh ve mial mial bawk a. Chutia chau taka a thut lai chuan Captain Levi chuan Kenny chu a lo ko a. Captain Levi chuan Kenny thisen i hlauh nasa tawh lutuk, chhan theih pawh i ni tawh lo, chu ti a. Mahse Kenny chuan, A ni mai thei asin, tih pahin injection-a chu a kut bulah chuan a lo dah a.